Salam dostlar, gündiziňiz haýyrly. Koreýada täze bölüm bilen siziň garşyňyzda. Bolýan hostelimiň daşky görnüşi. Gije garaňkyda gelende görkezipdim we de gündizki haly. Hosteliň bir gijelik bahasy on dollardan. Bu da hosteliň töweregi. Garşysynda göni moýka ba, maşyn ýuwulýan ýer. Bu gün daşarda-da arassaja ýagşyň soňundan galan güýzüň howasy, ýöne integem ýagyş bir azajyk ýagýar ekeni. Azajyk haýallasa gowy boljak. Hostelden çykmakam bakypdym, sagat on-on ýerlerden soňra ýagyş goýýar ekeni, ýöne ýöne bu arassa howada günümi hostelde ýatyryp geçirmek islemedim. Agşam sekiz sagat ýatdym, bu ýeterlik bolar. Ýagyş ýagmany dowam etýär. Her kim köçede saýawanly. Menem saýawanymy açypbarsam birazdan ezilip bilerdim. Bu bölümde Günorta Koreýanyň paýtagty Seulyň köçelerini aýlanar. Köçelerde näme bar, nähili naharlar bar we köçelerdäki adamlar nähili, Seulyň köçeleri nähili, olary görmäge çalyşarys. Siziň hem bu bölüm göwnüňizden turar diýip umyt etýän. Bu ýerde Günorta Koreýa barada gysgajyk tanyşdyrma edeýin. Günorta Koreýanyň resmi ady Republic of Korea diýip geçýär, ýagny Koreýa Respublikasy. Günorta Koreýanyň paýtagty Seul, resmi dili bolsa koreýçe. Günorta Koreýanyň ilaty elli bir ýarym milliona golaý. Ulanýan pul birlikleri, won. Won häzir dünýäniň iň degerli pullaryndan biri. Günorta Koreýanyň tutýan meýdany togsan sekiz müň bir ýüz togsan kilometr kwadrat. Günorta Koreýanyň ýekeje goňşusy bar, o-da dogan ýurtlary bolan Demirgazyk Koreýa. Öňler bu iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar kän gowy bolmasa-da, soňky günlerde has gowulaşýandygy aýdylýar. Seulyň köçelerini görkezýän bu bölüm yzarlaýjylaryň göwnünden turar diýip umyt etýän.

Arasynda käşir, hyýar bar. Arasyna şeker goýdy. Şeýdibem serisini berýär. Thank you. Daşyndan gaty tagamly görünýär, belki iýen wagtyňam şeýle tagamlydyr diýip umyt edýän. Hany maňa isläm açyk bolsun. Seuldaki ilkinji ertirligim. Erbet däl. Gowy eken. Tagamyny haladym. Bahasy 2500 won. Hmm, dollar öwrümizde 2 dollar bolýar. Biz üçin biraz gymmadrak. Ýöne edilişi gaty kyn däl ekeni. Belki soň edip görerin, deňäp görerin. Bu jaý taryhy jaýlardan biri. daş-töweregi gala ýaly kerpiçlerden örülen. Bular ýaly jaýlardan Hytaýda, Ýaponiýada-da görmek bolýar. Bular ýaly jaýlardan Hytaýda esasan buddizm dinine degişli bolan ýerlerde duşmak bolýar. Ýene Ýaponiýada-da barmyş. Içine girip näme bardygyny görmek isledim. Ýagny Hytaýdaky bilen meňzeşmi, dälmi ony barlamak isledim, ýöne gapysy ýapyk ekeni girip bolmaýar. Bir köçeden girdim ýalňyşmasam bazara meňzeýä. Şu günki howada geýmek üçin we gezmek üçin gaty gowy aýakgaby ekeni. Bahasyny soraly. Hello. How much is it? How much? Tamdan otyny. Aa, sorry. Bir daýza bardy, bahasyny aýtýan ýaly. Kareýçe aýtdy, soňra girip gitdi. Ha, gelýä. Aa. 35,000. Okay, thank you. Gowy aýakgap ekeni. Otuz bäş müň koreý wony diýýär. O-da takmynan ýigrimi bäş dollar, ýigrimi sekiz dollar aralygy bolýar. Bu bölüm ýalňyşmasam aýakgaplar bölümi. Her tarapymda aýakgap. Aslynda bular ýaly güýzüň arassa, salkyn, gözel howasynda daşaryk aýlanyp Köl bolsa kölüň daşyndan aýlanyp, ýa bolmasa derýa bolsa derýaň boýy bilen ýöräp, aýlanmagy halaýan. Ýöne öňümden bir bazar çykdy, o ýeregem aýlanyp görmek isledim. Bu köçelerem bazaryň bir köçesi. Ýöne näme üçindir, bazarçylaryň köpüsi heniz marketlerini açmandyr. Bärde zat ýok, hany yzyma gideýin. Maňa gerekli bolan zatlardan duşmanymyka eger bahasy oňaýly bolsa, menem bir-iki sany zat almagym mümkin. Bäri ýene-de aýakgaplar. Bu görýän aýakgaplarymyzyň hemmesi on müň karaiwony. Ýaşulular üçin aýagyna ynjalykly örän rahat. Çagajyklaryň aýakgaplary-da on müň wondan başlaýar. Sekiz dollar normal baha, eger hili gowy bolsa, gaty gymmat hasaplanmaz. Bu çagajyklaryň aýakgaplary bäş müň wondan başlaýar. Takmynan üç ýarym, dört dollar aralygynda. Erbet däl. Gaty gymmat saýylmaz. Görüşimiz ýaly bu köçe duruşy bilen aýakgap. Köçäň soňy niredeka? Soňum görünmeýär. Bir çyksam, çykalga tapyp, başga zatlaram görsek. Şu wagt ýerasty geçelgeden çykdym. Bu ýerde durşuna bazar eken. Bu ýerde egin-eşik bazary diýýär. Hany göreliň, nähili egin-eşikler bar. Küçülerde her ýerde munuň ýaly iş eşikleri bar. Bahalary-da gaty gymmat däl. Dört dollar, bäş dollardan iş eşikleri. Ýene-de Seulda ünsüni çeken zatlardan biri, girelgelerde, duralgalarda ýa ýol geçelgelerinde, metro girelgeleriniň agzynda hiç ýerde ullakan Seuluň içinde kiçijek hapa atylan gutujyklar ýok. Oňa derek şular ýaly hapalaryny ýere burç atýarlar. Bu hapa atilen gutularyna diýiş hakykat meni biraz gynandyrdy. Çünki ýaňydan bäri yzarlap gelýän köçelerde hapa atilen gutularyna duşmadym. Bu ýerde-de hytaýlaryňka meňzeş bir Mantou diýip iýmit bar. Hamyryň içine şular ýaly etler, otlar salyp, soňra bu gazanlaň içinde bugardylyp edilýär. Bahalar biraz gymmadrak ýöne Seula görä normal bahalar. Bäride Seuluň iýmit bazary. Biraz gowy ekeni, biraz hytaýdadam bar. Çöregiň içine et salyp, ýagyň üstünde gowurýarlar. Bu-da biraz öňinçä meň alan ertirligimiň içine goýan ýumurtgasyna meňzeýär. Ýöne muň düzüminde etem bar. Ýani şeýle garyndylardan ýasalýar. Seulda bu ýemişleriň bahasy biraz gymmadrak. Bu da kimçiň içine garylan käşirmi bu nämemi? Ha yok tofu miydi ya. Bu da ýalňyşmasam towuk etinden ýasalan. İçine ýumurtga, ot garylan. Daşyndan göräýmäge iýmezçe däl. Koreýanyň daş-töweregini deňiz gurşap alýanlygy üçin bu ýerde deňiz haýwanlaryndan köp iýmitler tapmak bolýar. Bularam deňiz haýwanlaryndan ýasalan iýmitler. Her ýerde şu zatdan bar.

Göwünlerden ýasalýan salatlar. Hello, how much is it? Daýza biraz başagaý, maňa seretmedi. Öyle biz başkasyna bakary. Günorta Koreýada iň gowy görülýän, iň meşhur naharlardan biri deňiz jandarlaryndan taýýarlanan naharlar. Ýöne men özüm deňiz jandarlaryny iýmegi halamaýanlar üçin, balykdan başga deňiz jandarlaryny iýmegi halamaýanlar üçin, olaryň hiç birini iýip dadyp görmerin diýip pikir edýän. Ýol ugruna bärde sandwich satýan bar ekeni. Hello. What is it inside? What is it inside? Any meat? Beef or pork? Sorry.

Biraz soňra aýaryn, häzir iýmesemde, biraz soňra aýaryn. Içerisi biraz dyklyşykdy, şoň üçin ýaňky alan günortanlygymy barlap göreýin, nähili. Şeýle bir zat. Tutuş Gök önümden ýasaýlar ekeni. Hany, maňa işdäm açyk bolsun. Oň. Kartoşkan taýam bar. Sogan bar. İyi birazcık e, gök önüm bar. İçinde yumurtga yok dedi. Tagamı gowy. Ören Ullakan. Geleniň nime aşamlyk birazjyk ýer ýalap tapmamsoň, Karaýa-da biziň gowerýän naharlarymyzdan ýokdur diýip pikir etdim. Emma bu tagam. Ýarysyny iýip bolup gelýän, ýöne bu bölegini iýip bilerin öýdemok. Biraz soňra aýyryn onda. Ýöne tagymy diýseň gowy ekeni. Munuň bahasy dört dollar. Seulda dört dollara bir gezeklik nahar iýip doýmak, meň pikirimçe, örän gowy baha. Biraz ýalyrak bolandanmy nämedenmi, örän çalt doýurdy. Ýöne bu wagt gaty ajam däldim. Eger-de gaty aç bolup bu ýere gelip ýaňkydan iýseňem, gowy doýup bolar. Bu ýerde esasan ýaşuly adamlar nobata durýarlar. Uzyn guýruk bolup naharhana nobata durýarlar. Gidip alşy ýaly, birer ýaly öýler, jaýlar. Biraz öňki aýtşym ýalak, köçelerde hapa atylan gutular juda az. Şeýle köçäniň bir burçuna hapalarny atýarlar. Edil şonuň ýalam, ýoluň o tarapynda hapylaryň daşyny işen gögerçinler bar. Şeýle köçede öz erklerine aýlanyşyp ýörler, adamlardan gorkmaýarlar. Diňeje zeper gelmezlik üçin ýanyna barsaň uzaklaşýarlar. Ýöne adamlardan hiç gorkulary ýok. Ýollap gezişip ýören gögerçinleriň adamlardan gorkulary ýok. Adamlaram olary tutjak bolup ýa elläp görjek bolup ýapyşyp ýatan ýok. Ýöne ýanyna golaýlaşan wagtyňda özüne zyýan zeper gelmezligi üçin birazajyk birki metr aňryk böküp uzaklaşýar. Köçelerde, jaýlaryň diwarynda ýa-da howlularyň diwarynda beýle suratlara kän gabat gelinýär. Bu ýerde ýoluň ugrunda ýene başga bir bazara gabat geldim. Biran Seulda şular ýalak. Tok kabellerimi ýa telefon kabellerimi bir topar kabellere köçede asyl-asyl bolup durýar. Goja çaýhana ekeni. Seulun köçelerine gezen wagtym ören köp koreýaly bolmadyk, köp sanly daşary ýurtlular gabat geldi. Bu ýerde Günorta Koreýa şu wagt dünýäniň on üçünji ekonomik ýurdy, şol sanda Seul hem dünýäniň iň uly şäherlerinden biri. Köçedäki adamlar transport gatnawlaryny metrolar ýa-da awtobuslarla etýär we köçede örän köp sanly benzin bilen ýöreýän motosikller gabat gelýär. Maşynlar barada aýtsak, Maşynlar, köçede gabat gelýän köp sanly maşynlar, Günorta Koreýalylaryň özleriniň öndürýän maşynlary, Hyundai maşynlary we Kia Motors ýaly ady belli dünýä kompaniýalarynyň maşynlary köpçülik tarapyndan ulanylýar. Esasy aýtmak isleýän zatlarymyň biri, koreýler öz çykarýan maşynlaryny ulanmagy saýlaýarlar. Motosiklleriň arada Günorta Koreýa bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda deňeşdirme edeýin. Günorta Koreýada esasy benzin bilen ýöreýän motosikllar ulanylýar. Hytaýyň köp şäherlerinde bolsa şu wagt benzin bilen ýöreýän motorlary ortadan aýryp, esasy tok bilen ýöreýän motorlary öňe sürýärler. Ýagny adamlaram elektrikli motory ulanmagy saýlaýarlar. Hytaýda-da benzin bilen ýöreýän motorlaram bar, ýöne adamlar esasanam tokly motorlary saýlaýarlar. Seulda köp sanly hristian metjitleri bar. Bu görýäňizde Isa pygamberiň heýkeli. Seulyň metrolary barada aýtsak, metrolary biraz bulaşygrak. Her bir metro stansiýanyň. On, on bäş, ýigrimi daýyn giriş-çykyş gapysy bolýar. Gepiň gysgasy, Seulyň metrosteisionlary örän bulaşyk. Koreý köçeleri barada biraz. Öň Hytaýy görmedik bolan bolsam, Hytaý bilen meňzeş diýip bilerdim. Ýöne Hytaýyň içinde bolup göremden soň, Hytaýdan düýbünden başgaça. Dogry, asylgy hatlar, asylgy reklamalar Hytaýyňka meňzeş, ýöne ýüzündäki ýazylan hatlar koreýçe ýazylan, hytaýça däl. Adamlar bolsa düýbünden başga. Elbetde, ýüzleri, gözleri hytaýlaryňka meňzeýär biraz. Ýöne köçede gezip ýörkäň, köçäniň atmosferasy, ýollar, ýa bolmasa beýleki zatlar, hiç bir zat, marketler, olaryň içindäki işleýän adamlar hiç biri-de Hytaýa meňzemeýär. Hytaýlardan düýbünden tapawutly. Koreýada gül dükanlaryna örän köp ýerde gabat geldim. Ýany güle ullakan üns berýärler. Köçeleriň her ýerinde gül dükanlaryny görmek mümkin. Koreýalylaryň köpüsi bir azajygam bolsa iňlisçäni bilýär. Ýa-da bilmesedem, daşary ýurtlular gelen wagty bir azajygam bolsa bilmäne çalyşýar. Iňlis dilinde gürlejek bolýar. Iň bolmanda maňa gerekli bolan sygyr eti, doňuz eti, towuk eti, ýumurtga ýany şular ýalak sözleri gürleşip düşünişip bilýärler.